Зилант ТВ интернет каналының беренче аналитик тапшыруы Апанай мәчетендә башлана. Әйе, дин мәсьәләләре, милләт мәсьәләләре турында сөйләшербез. Бу әңгәмәдә без Апанай мәчетенең имам-хатыйбы, күренекле дин һәм җәмәгать эшлеклесе Вәлиулла Якуп белән сөйләшербез. Вәлилла әфәнде ул мөфти урынбасары да булган кеше. Мөхәммәдия мәдрәсәсен яңадан эшләтеп җибәреп, аның ректоры да булган кеше, менә инде егерме елдан артык эшләп килүче иман нәшрияттан оештырып, меңнән артык исемдәге китапларны да чыгарган кеше һәм әле дә санап тыныч кына, сабыр гына мөфтияттә мәгариф фән мәсьәләләрен алып баручы бүлекне җитәкли һәм ул Апанай мәчете яңадан аякка басканнан соң аның имам-хатыйбы. Вәлиулла әфәнде! Менә сезгә килүебезнең бүген сәбәбе шушы. Тугызынчы июньдә Казанда Россиядәге сигез тугыз җизләп имам җыела. Алар белән менә өченче тапкыр инде җыелып Татар конгрессы Татарстан Президенты милләт һәм дин бүгенге заман турында сөйләшә. Бу җыелышларны сез беренче тапкыр гына күрмисез. Ә шулай да, без инде мөфтиләр, президентлар әле әзерләнәдер, аларны борчымыйк, аларның ишетербез аларның фикерләрен. Ләкин һәркем бит белә, бу имамнар җыелгач, авылдан, шәһәрдән, чит төбәкләрдән, бәлки БДБ илләреннән нәрсә турында сүз барыр һәм иң актуаль мәсьәләләргә Руханиларның һәм гади кешеләрнең, дөньяви кешеләрнең дин җәмәгатьчелегенең мөнәсәбәте ничек? Татарның, бәлки башка дин вәкилләренең, башки, бәлки башка милләт вәкилләренең мөнәсәбәте ничек? Һәм иң авырткан, иң кызыклы һәм күңелләрне дулкынландыра торган мәсьәләләр нәрсә ул? Әйтегез әле, башта менә шушы муллалар җыелышына һәм Президентның андый очрашуына сез ничегрәк карыйсыз һәм беренче ике очрашудан соң нинди тәэсирләр калган иде? Бисмиллаһи-рахмани-рахим.
Мөхтәрәм Резил, Римзил әфәнде, мөхтәрәм интернет караучылар. Дөрестән дә, Казан шәһәрендә инде менә өченче тапкыр быел Ислам һәм милли тормыш исемендә муллалар җыены үткәрелә. Анда инде БДБдан түгел, Россия Федерациясеннән, бөтен төбәкләреннән дип әйтергә кирәк, имамнар чакырулы һәм мөфтиләр инде бөтенесе мотлакан бөтен санда киләләр гадәттә. Бу, минемчә, бик актуаль җыен. Чөнки Әлбәттә, ислам дине, ул интернациональ, бөтен глобаль рәвештә хәрәкәт итүче дин була. Әмма шул ук вакытта аның бит милли һәм региональ үзәнчелекләре дә бар. Менә без, татар халкы буларак, мөселманнар буларак, менә шушы ислам эчендә үзебезнең милли спецификасын, миллилегебезне ничек саклый алабыз? Һәм менә шушы өченче тапкыр җыелуыбыз бит, ул бит очраклы рәвештә түгел. Аңа бит инде ниндидер җирлек бар. Чөнки менә бигрәк тә ун еллар элек, элгәре Россиядә Кавказдан тыш бөтен мәчетләре татар телле булса, менә бу соңгы ун-унбиш ел эчендә алар татар теллелеген җуя башладылар. Менә бигрәк тә Рәсәй шәһәрләренең өлкә үзәкләрендә булган мәчетләрдә вәгазь сөйләү, гомумән, эш алып бару татар теленнән рус теленә күчә бара. Һәм татар теллелек бетте исә, икенче адым, инде безнең татар милләттән булган имамнарны Шул мәчетләрдән чыгару процессы да бара. Һәм менә ул елдан-ел активрак китә ул. Димәк, без, беренче яктан, милләтебез өчен, милли тормышыбыз өчен мәчеттә татар теле даирәсен җуя барабыз. Һәм икенче яктан, менә бу Рәсәй имамнары дигән феномен, ул элгәре тулысынча татар милләтле иде ул. Анда сирәк-мирәк очракта гына, бәлкем, татар булмаган кешеләр булса, хәзер шактый күләмдә менә бу Урта Азия, бигрәк тә Кавказ ягыннан килгән кешеләр имамчылыкка дәгъва итәләр һәм, ачыктан-ачык әйтик, безне кысрыклап чыгаралар. Һәм бу ситуациягә без менә Казаннан, Татарстаннан, Битараф булып, күзәтеп кенә торыйкмы, яисә берәр нинди оештыру ягыннан ярдәм кулын суза алабыз мы дигән нияттән оештырыла, минемчә, менә бу очрашулар. Чөнки Татарстан Республикасы ул әзме-күпме финанс, оештыру мөмкинчелекләргә ия. Һәм безнең Президентыбыз, ул татар халкының лидеры. Ул милли лидер генә түгел, татарларның шактый күпчелеге мөселманнар булу сәбәпле, әлбәттә, мөселман лидеры да шул ук вакытта. Һәм хәзер Рәсәй күләмендә, Бигрәк тә менә шул Төньяк Кавказ республикасын алсак, менә бу элита арасында мөселманчылык җәһәтеннән конкуренция күренә башлады. Ул бигрәк тә Мөселманнар арасындагы бу? Мөселман элитасы арасында. Менә бигрәк тә Татарстан һәм Чечняны сез күзгә китерсәгез, менә бу хәтта минемчә Яңгыравыклы чаралар үткәрү буенча да аны сизеп була. Менә Рамзан Кадыйров бездә. Һәм шул нияттән инде, әлбәттә, җыелмыйча булмый. Менә моны имамнар, бигрәк тә татар милләтеннән булган имамнар, җыелышып, киләчәк турыда уйламасак, безнең өчен кем уйлар? Әгәр инде бернәрсә эшләмәсәң, менә ул бик тиз процесс барачак. Бер ун ел эчендә Россиядә татар имамнары, мәгәр Татарстан, Башкортстанда гына каларга мөмкин. Оппонентларыгыз әйтәчәк бит, Исламда милләт юк. Ислам дигән зур төшенчә, зур гомумилек бар ул. Һәм милләтләр, телләр, инде нишлисең, менә безнең шәһәрдә Татарлар яки татарча сөйләүчеләр әз, шуның аркасында без мәхәлләне югалтабыз, шуңа күрә туры килә инде, дип әйткән караш, аны яшерен түгел бит, әйтәләр. Ничек җавап бирәсез менә бу эшкә? Мәчеткә йөрмисез. Үзәк Азиядән, Кавказдан килгән кунаклар, мигрантлар киләләр, сәдака да бирәләр, ә сез килмисез, килгәнегез дә телне белми.

Татарлар гел беренче урында. Бик сирәк урыннарда гына башка халыклар өстенлекне итә. Әмма нәчет эчендә процент башкача. Анда инде, менә мәсәлән, берәр гадәти урыс шәһәрен алдык, ди. Тулаем мөселманнар халык арасында Татарлар беренче өлгедә тәшкил итә. Мәчет ихатасына кердең исә, алар азчылыкны тәшкил итә. Димәк... Бу бар, объектив сәбәпләр бар. Но бит барыбер менә бу шәһәрләрдә мөселманнар саны буенча татарлар беренчел. Шуның өчен инде иртәме-соңмы ул татар халкы Ну, бәлкем, соңрак килер ул мәчеткә. Барыбер шуңа бара бит инде дөнья. Менә бу Россия күләменнән алсаң, барыбер секулярлык, атеистлык инде ул э, артта кала. Но безгә соңга калмаска кирәк. Менә безнең халкыбыз мәчеткә килеп, тәмам тулырга да мөмкин, әмма анда инде татар теле, татар муллалары булмаска мөмкин. Менә шуның өчен инде менә бу җыеннарның актуальлеге шунда, минемчә. Соңга калмаска. Һәм татар имамнарының прослойка буларак мәнфәгатьләрен дә без химая итәргә тиешбез. Татар халкы да моңа бит инде мәнфәгате шунда, татар телендә, татар имамнары аларга рухи хезмәт кылса яхшырак бит инде. Менә шуның өчен инде менә ул бик катлаулы проблема. Сездә хаклык бар. Аны менә ничектер инде тылсым аркылы, ниндидер могҗиза итеп хәл итеп булмый. Монда эш кирәк. Ә килеп чыга бит, татар сан ягыннан гына түгел, сыйфат ягыннан да үзгәрә һәм татарның татарлыгы, хәтта мөселманлыгы кими дигән сүз була бит. Мәчеткә йөрмәгәч, шәһәрдә меңләгән булып, мәчеткә дистәләгән генә килгәчтен, бу тенденция, нишләп ул анда дагыстанлылар, Үзәк Азиялылар үзләренең милләтләрен кытайлар, башкалар саклый, ә татарлар сакламый? Аның фаразларыгыз бармы, ни сәбәптән? Менә монда инде барыбер күчеш чоры булачак. Менә бу татар халкы тулаем иманга килгәнчә хәтле бер мөддәт вакыт узачак. Менә шул вакытта татар имамнарын бетермәс өчен без нәрсә эшләргә тиешбез? Менә мин уйлавымча, безгә менә тиз арада бик сыйфатлы, бик белемле имамнар хәзерләү мәҗбүри. Вазифа тора. Менә безнең имамнарыбыз, алар бер башка, бер дәрәҗәгә югарырак булса, шәргый гыйлемнәр буенча, телләр белү буенча, гомумән, әхлакый яктан, әлбәттә, алар имам булып калачаклар. Һәм анда бернинди Башка конкуретлар да керә алмас. Менә шул мәсьәләне. Һәм алар инде, әлбәттә, табигый, татар телле дә булырга тиеш шул ук вакытта. Һәм гарәп, һәм инглиз, һәм башка телләрне белү белән татар телен дә белсеннәр. Актив эшләсеннәр безнең халык белән. Аны мәчеткә китерсеннәр. И менә шул вакытта без менә бу ике куянны отачакбыз. Ун елдан, мәсәлән, халык мәчеткә килер, татарлар мәчет эчендә дә күпчелекне тәшкил итәр, шәһәрдә кебек. Һәм шул ук вакытта анда татар имамнары да калыр. Ә менә шуны аңламыйча бит, менә ниндидер халкыбыз эчендә мобилизация эшләмичә, аңа ирешеп булмый. Мәгълүм булуынча, үзгәрешләр бар. Татарстанда хакимият муллаларга, мәчетләргә, мөфтияткә зуррак ярдәм бирә башлады. Яңа мөфти билгеләнгәннән соң, сайланганнан соң, имам-хатибларга эш хакы, транспорт бирү мәсьәләләре яхшырган дип ишетәбез, укыйбыз. Һәм менә бу тенденциянең уңаедыр бит инде бу. Шулай да менә шушы хәзерге чорда да Татарстан имамнары арасында ниндидер каршылык сизелә. Берәүләр Мәккәдә укыган, икенчеләре Бохарада яки анда Уфада яки Казанда. Һәм менә берәүләре ниндидер радикал, анда Ваһһабит яки элегрәк әйткәнчә хәзер салафилар дип ниндидер бәхәс бара һәм муллалар арасында кеше ниндидер кан яки анда ниндидер җан бүлешү галәмәте бар. Моны ничек кем хәл итәргә соң ул дисең? Милициямы, президентмы, нинди дә булса зур мөфтият оешмасымы, Россия президентының киңәшчеләре бар акча биреп торучы. Нишләргә соң менә бу каршылык белән? Әле менә дөрес түгел бит һаман да, ишетеп торабыз. Күрдек анда Кол Шариф мәчете тирәсендә дә йөрешләр булды, бөтен Россия интернет аша күрде, ниндидер күрәбез форумнарда бер-берсен тәнкыйтьләү, фаш итү, кысрыклау галәмәтләре күренә. Бу бит инде теге мәчеткә кешеләрне чакыру турында сүз бармый монда. Хәтта муллаларның эш хакы турында да бармый. Бер-берсен кабул итмәү, үзләре барсы да татарлар һәм Татарстанда яшиләр. Бу каршылык каламы, зураямы? Һәм сезнең шәх, шәхси карашыгыз? Әлбәттә, сез мөфтияттнең бер вәкиле, ләкин сез үзегез шәхес. Һәм безнең арада хакыйкатьне әйтергә мөмкин һәм беркемне дә рәнҗетмичә. Әйтә аласызмы? Сез кайсы якта монда?

Менә биредә инде менә бу мәдрәсәләребезне финанслау безгә менә бу сыйфатлы руханилар буынын үстерергә мөмкинлек бирә. Аңа хәтле дә инде без беләбез, Россия Ислам университеты шулай ук ниндидер ярдәм алып тора иде. Ул да бик зур Потенциаль мөмкинчелек бирә безгә менә шул кадрлар ягыннан, калышмаска башкалардан. Әмма менә бу Төньяк Кавказны алсак, менә сез әйтегез, имамнары бакчалар, кызганыч юк әле, мөхтәсибләр һәм казыйлар гына, ул бик азчылык руханият ул аны. Ә менә, әмма менә бу имамнар әлегә финанссыз утыралар. Ә Төньяк Кавказны алсаң, анда бит Ингушетия булсын, Чечня булсын, анда бөтен руханият дәүләттән финанслана. Бөтен бәтитләр. Сәдака белән яшәгән мәхәлләләр юкмы? Сәдака да өстәмә рәвештә ул, премия рәвешендә. Әмма анда дәүләт структуралары, алар инде үзенчә алар дөрес итеп оформить итә алар, әмма сер түгел, алар финанслана. Алар дәүләт акчасына яши. Шуның өчен инде без шул яктан нык калышабыз. Икенче яктан, менә бу Ингушетиядә, хәтта инде туксанынчы еллар ахырыннан, Мәктәпләрдә беренче сыйныфтан унберенче сыйныфка хәтле мәҗбүри рәвештә дип әйтергә кирәк, ислам нигезләрен укыту бара. Менә шул яктан да бездә чагыштырырлык түгел. Шуның өчен инде, әлбәттә, менә бу Кавказ муллалары дип әйтик, алар менә бу Россия киңлегенә, үзләренең хасил булган диаспораларга зур мөмкинчелек итеп карыйлар. Менә алар инде менә безнең территорияне, дөрес әйткәндә, татарлар гына яши торган, алар хәзер аны үзләренең тәэсир итү аренасы итеп кабул итәләр. Аларның мөселманлыклары, рухи, рухани әзерлекләре югарыракмы? Һәм мөселманнарның, һәм имамнарның. Ну, аларның, беләсезме, халык арасында динилек проценты ягыннан югарырак. Менә Дагыстанда алсаң, социологлар фаразлавынча, 60-70 процент биш вакыт намазлы. Бездә андый дәрәҗәдә түгел. Без инде ун процентка җиткәнебез юк әлегә. Нәкъ бездә, безнең милләттәшләребез арасында дуңгыз ите генә түгел, камерны куллану, бөтенләй әхлаксыз яшәүчеләр саны күбрәк дип әйтергә мөмкин. Ну, намаз укымау хәтәре бар. Анда инде югарырак. Әмма менә бу руханилар ягыннан килгәндә, эзерлеклек ягыннан бу куркыныч. Менә беләсезме, мин бит әйтәм, менә бу Россия шәһәрләре. Алар инде хәзер конкуренция аренасы. Анда, карагыз, Төньяк Кавказ муллалары, идарәләре, дәүләттән шактый күп акча алып, аларга һөҗүм итәргә җиңелрәк бит. Ә безнең аз күләмдә генә, кайбер руханиларның кайбер кечкенә генә сыйныфлары акча алып ята әлегә хәтле. Шуның өчен инде без менә тигез түгел, дип әйтәсем килә. Шуның өчен инде менә бу дәүләттән яңа килә торган Ярдәмне тәнкыйть итү зур ахмаклык, минемчә. Аны инде үстерү кирәк. Чөнки менә безнең Төньяк Кавказ белән шундый тигез булмаган акча ягыннан ситуация елларга сузылса. Бәлки, гафу үтенәм. Без отабыз, без.
Бу ярдәм булмаса, бәлки, радикальләшү тагы да көчлерәк һәм башка акчалар, башка тәэсирләр көчлерәк булып килеп килгән булыр иде. Шулай түгелме? Бәлкем, бәлкем.
Чөнки бит менә, беләсезме, анда бит сер түгел. Ислам шундый нәрсә ул, бик четерекле нәрсә. Әгәр үз дәүләт, менә бу Россия дәүләте булсын, Татарстан дәүләте, ул финансламый икән мәчетне, аны бит кемдер барыбер финанслаячак. Ә башка дәүләтләр атлыгып торалар акча бирергә. Ходай кичерсен, әгәр дә безнең Төньяк Кавказдагы милләттәшләребез, мөселман кардәшләребез ничектер авыр алса, ләкин нәкъ шул төбәктә без еш кына Мөфтине шартлатканнар, урынбасарын атканнар, мәчет янында шартлату, базар янында шартлату дигән бик куркыныч, шөбһәле хәбәрләр ишетәбез. Һәм, Алла сакласын, безгә мондый тәртипләр килә күрмәсен дибез, ә кайберәүләр кулланып, менә сезнең исламыгыз шундый хәлгә китерә, ди. Ничек аңлатасыз? Менә безнең, сезнең соравыгызның икенче ягы бар иде. Менә бу ислам эчендә, менә безнең руханилар арасында да дифференциация бар. Караш төрлелеге һәм төрле дини агымнарга симпатия белдерү. Менә дөрес әйтәсез, шактый яшьләребез Согуд Гарәбстанда белем алды, кайберләре Төркиядә, Пакыстанда, хәтта башка илләрдә. Анда төрле карашлар өйрәтелә. Һәм алар күп вакытта менә безнең илебездәге ситуация белән туры килми. Бу объектив нигез бар, чөнки Согуд Гарәбстанын алсаң, анда бит инде башка диннәр хәрәкәт итү тыелган. Чиркәү төзеп булмый анда. Ул чиркәү службасын нелегаль рәвештә йортта үткәрсәң, төрмәгә утырталар. Евангелие тыелган әдәбият. Евангелиены сакласаң, сине шулай төрмәгә утырталар. Шартлар башка. Без аны тәнкыйть итмибез, әмма Россия белән туры килми ул. Шуның өчен инде анда өйрәтелгән исламның аңлавы, ул безнең белән бәрабәр түгел. Әмма ислам дөньясында бит инде башка безнең Россия шартларында охшаган илләр дә юк түгел. Менә мәсәлән, Малайзияне алсаң, анда мөселманнар саны 60 чама процент булса, 40 процент мөселманнар түгел. Ул барыбер безгә ничектер охшаш. Һәм анда укыган егетләребез, мәсәлән, алар бит инде башка фикерле. Менә, мәсәлән, шуның өчен мин уйлыйм, алар уңышка да ирешәләр. Менә берсесе, сез беләсез, Ленар Якупов, ул инде хәтта хөкүмәт әгъзасы булды. Ислам университетында укып, Малайзиядә. Икенчесе, Намир Шаһәвиев, ул Фәннәр академиябезнең шул Ислам бүлеге мөдире булып эшли хәзер. Димәк, алар востребованный, алар белән кирәк. Димәк, бигеләге хокукый режимны да аңлый. Исламны да аңлый, икътисадны да аңлый.
Чөнки алар менә шундый илдә тәрбия алдылар. Россия шартларына якын ул. Анда менә бу мөселманнар, мөселманнан булмаганнар, мөнәсәбәт кору, исламны аңлау башка. Россиягә туры килә. Яки менә мәсәлән Төркияне алыйк. Төркиядә дә бит инде анда күпчелегендә әлбәттә мөселманнар булса да, Шул ук вакытта дөньяви кануният. Анда дәүләт барыбер исламны таныган хәлдә, дини факторны хөрмәт итә торган факт нигездә, әмма ул светский, ул инде лаик, шул дөньяви дәүләт булып санала. Ул да Россиягә якын.